Bore da, croeso i'r sesiwn. Yy mae'n bore dydd Iau, yy neis i weld chi gyd bore ma to. Yym sesiwn ffit mewn pump, pump gweithgaredd, ni'n mynd i wneud munud yr un ar bob gweithgaredd, dan ni'n cael digon o rest yym rhyngddo fe. Yy ond fi'n mynd i wneud pum munud o ymarfer corff. So if you remember it's five minutes of uh, physical activity, five different activities for a minute each. Okay? Uh, bore yma, i twymo lan, ni'n mynd i fod yn neud bach o nofio. Okay? So we're going to do some swimming. So bydd yn tra ni just yn mynd lan o lawr fel bod ni'n cicio, ond bydd rhan top y corff yn mynd a wneud uh, strokes nofio gwahanol. Okay, so os ni'n mynd i ddechrau symud y trad, a ni'n mynd i ddechrau off gyda front crow. So ni'n mynd i fod yn dod â beichyn i rownd. Fi ddim yn nofio da iawn. So mae'n well da fi wneud y fan hyn na wneud e yn y dŵr. Da iawn. Chi nawr mewn i backstroke, so ni'n mynd i fod yn mynd yn breichyn iawn nôl. Da iawn. And the next one we're going to do is the butterfly. So yn dal yn mynd i fod yn symud coesau ni, ond ni'n mynd i fod yn dod â'r dwy fraich rownd yr un pryd. So rownd yn yr un pryd. Da iawn. A wedyn mae un dyn ni ar ôl sef y breast stroke. So ni'n mynd i fod yn pwysio mas ar rownd. Da iawn chi, ni'n gweld sy'n neb wedi bod yn nofio ar sbel. So mae'n gret bod ni'n gallu meddwl sy'n byddwn ni yn nofio. Da iawn, a siwgr beic off, siwgr coes off. Fantastic, so newn ni cwpl o taps. Mae'n eich gwneud taps. So newn ni taps i'r ochr. Newn ni roi mlaen. Yr o'r gwaith yn gros. Lle heels. Okay, so bod cefn y drod yn twtio'r llawr. Da iawn, chi'n ni'n gwneud pen air yn anna lawr yr un pryd. Ond yn rili cael rein i weithio. OK, good job. Reit, mae amser i fi'n chargio, so ni'n ei gael ei chargio'n bach yn hyrach. Pimp gweithgar ni'n mynd i wneud heddi yw, rhif un yw Superman, so ni'n mynd i wneud nhw'r blaen, ni'n lawr yn y llawr. A byddwn ni'n gwitho breichiau a coesau ni yr un pryd. Rhif dau, fi wedi bod yn practeisio hwn, a sa'n gwybod pam fi wedi dewis e. Ond amser o'n i'n ysgol, un o'r pethau oedd ar y iard oedd hopscotch. So ar hopscotch, o'ch chi'n gorfod mynd i, os oedd un bocs, o'ch chi'n rhoi un trod, a byddech chi'n cael sefyll ar un trod. Wedyn byddai doi bocs, so byddech chi'n gallu mynd â dwy drod lawr. Un bocs byddai nesa, so byddai'r tro arall yn mynd ar ben ei hunan, a cadw fe fynd. So byddai fe'n mynd un tro, dau tro, un tro, dau tro. So ni'n mynd i trial neud e, a ffindio bach o rhythm. So mae fe'n mynd i fod rhywbeth fel hyn, a wedyn newid cwrs. So ni'n mynd i neud e yn yr unfan, achos bod ni ddim yn gallu mynd mlaen yn ôl mwy thebyg, achos bod ddim digon o lle. So ni'n trial ffindio rhythm ble ni'n mynd i fynd one foot, two feet, one foot but the other foot. Okay, so we'll see how that one goes. Uh, rhif 3, ni'n mynd i fod yn ei heel tap, so mae hwn yn gweithio ar y core muscles, so byddwn ni ar y llawr, a byddwn ni'n tapo gwylod y drod, so byddwn ni'n cylchdroi rhan top y corff. Number 4 is the wall sit, so ni'n gwneud hwn o blaen dyn o'n spel, so byddwn ni'n ffrindio wal, a byddwn ni'n eistedd lawr, cefn yn fflat yn erbyn y wal i gwytho quads ni, a wedyn rhif 5, to fi di meddwl bod hwn yn good idea, ond falle bod ddim digon o lle gan ni. Ni'n mynd i fynd lawr ar y llawr yn fflat fel planc, ond mae trad ni'n mynd i fod yn mynd rownd a ni mewn cylch. So gen i weld sy'n mynd am gweithio. Okay, so they're the five activities for today. Supermans, hopscotch, heel taps, wall sit, a wedyn, sain o fi'n mynd i gael yr un beth am ble mae trad yn symud rownd mewn cyrch. We'll give it a go. Okay, so, gobeithio wedi gwneud o'n charge gyda fi, i ddefnyddio amser i'r 8%. Dwi'n ei fawr. Gobeithio bydd digon da ni. So gobeithio bod ni gyd yn barod. So yr un cyntaf yw Superman, so byddwn ni'n gwybod mewn awr yn y llawr. So os gen i bach o dŵr cyn bod ni'n dechrau. So, pawb yn barod i fynd. So lawr ar dwylo a penfiniau, a byddwn ni'n gweithio opposite arm, opposite leg. Cawn ni mynd. Nice and controlled. So ni'n mynd i'r un gloi. So bydd y lot o muscles yn y corff fod yn gwitho, rhai yn y breichiau, rhai yn y coesau, rhai yn canol y corff hefyd i cadw fi'n llonydd, ond bod ni ddim yn cwmpo drosto. Da iawn chi. Da iawn. Bach o rest. So, cwpl o dyddiau ar ôl, cyn gwylio Pasg, os chi wedi bod yn ysgol, fi'n siŵr bod chi'n edrych mlaen am brêc. Os chi ddim wedi bod yn ysgol, fi'n siŵr bod chi'n edrych mlaen i cael ben i Pasg, i cael mynd nôl i ysgol. Reit te, cwn i mynd to. Mae'n dyn ni. So mae'n bwysig da hwn, fel wedi si, control. So dim neud y rhy gloi, bod ni'n cadw balance. Rwy'n trio cadw can o'r corff mor llonydd ni'n gallu. Good job. Beth i fod na? Ok, reit, hopscotch. So os chi'n fel fi, fi'n credu bod rhaid wneud hwn yn eitha slow. O'n i wedi meddwl bod ni'n gwneud yn eitha gloi, a bod fi fel bod ni'n rhedeg ar y spot a bod ni'n gweithio'n galed i rili pwysio cyrraedd y calon lan. Ok, so doi trod, mewn i un trod, mewn i doi trod, a trod arall. Ok?

Mae fe'n oce, okay, nes bod ni'n colli rhythm. Good job. Cadwch fynd. Oedd hwnna'n garau. Lot o meddwl yn hwnna. I trio cadw y rhythm a cadw'r patrwm yn gywir.

Ni'n mynd yn lawr y llawr. Okay, ni'n mynd plygu trad i lan. Okay, rydyn ni'n dod a sgwydda ni off y llawr. A ni'n mynd i fod yn troi canol y corff i tapo heels ni. Yna pan ni'n gael mewn heel taps. Okay. So to, neis y controlled. So ni moyn neud wedi gloi. Eisiau cael y techneg cywir. Mae hwn yn co exercise arall. Da iawn. Bach o rest.

Da iawn, cael fynd. Good job. Okay, so, wall sit. Iawn, mae eisiau wal ond ni. Fi'n gwybod bod y fi doi camera, A ma un ddim yn dangos gwmynt a'r llall. So ni isio pwyso yn erbyn y wal, cefn yn fflat yn erbyn y wal, a ni isio trial plygu penglinie i 90 gradd, ok, 90 degrees, a jyst dala popeth fyna. Ok, so fi'n mynd i, wel, na fi defnyddio drws fan hyn, fi'n mynd yn droi camera. Ok, so ni jyst mae'n eistedd yn llonydd, ni'n plygu breichiau ni os ni eisiau.

Right, myndwch rownd. Shake o'r coesau chi. Mae'n tef. Os chi'n edrych gwyddoniaeth, mae yna math arall o contraction. So ni'n gweithio'r muscles, ond cadw'r muscles yr un hyd. Ok? Fel arfer, ni'n neud y muscles yn hirach neu'n fyrrach er mwyn gweithio nhw, ond gyda hwn, ni'n cadw muscle yr un hyd, ond ma' fe dal yn gweithio'n galed. Credu isometric neu isotonic? Sai'n gallu cofio, rhaid fi edrych arno fe.

Heb ddigon o le, falle bydd rhaid i chi addasu seis y cylch a symud dwylo chi hefyd, jyst i chi gallu mynd rownd y holl ffordd. Ok, so lawr i ni. So ni'n mynd â un trwyd mas a'r llall i ddilyn. Siarad cadw corff yn syth a mynd rownd mewn cylch. Siarad cadw pen ôl lawr. Da iawn. Oh, good stuff. So, y 30 eiliad olaf, ni'n mynd i fynd y ffordd arall. So, os chi wedi mynd fel nes i'n mynd i'r chwith, Tro hyn ni'n mynd i fynd i'r dde, so we're going to go the opposite way this time. So ni'n barod. Bant yn ni. Da iawn. Garfyn, beth di hwnna? Beth di gorffen? Pum beirniad. Wff. Da iawn chi. Ffantastig. Ymdrech gwych. Ewch y dŵr, dachrau siglo y muscles breichiau coesau. Os chi'n gallu cerdded rownd, dyna'n gret. So, so ni wedi gwneud lot o symud bore yma, a ni wedi gweithio'n galed, ni wedi gweithio lot o'r cyhyrredd, lot o'r muscles yn rili really galed. Os ych chi'n sylwi, o'n i'n bod ar rest hefyd. Stefan oedd fod gyda chi, a mae Stefan yn cael problems gyda laptop. Fel beth sy'n wythnos o blaen. So, fi wedi goffa sefyll mewn yn ei doi sesiwn mewn doi diwrnod. Bad times, bad times. Ok, newn ni mestyn lan de, yn uchel. A lawr i'r llaw yn cadw coes yn un syth. Just gonna hand over. I can't touch the floor. But if you can, that's good. A wedyn nôl lan, mestyn mas. O, lawr. Dydych chi fod teimlo hwn ar cefn y coesau, okay? Good hamstring stretch. Da iawn, mae'n rhywio un ochr i'r llall, so mae'n twist o reit rownd. Nôl i canol, a rownd y ffordd arall. A na'r to. job a'r tro ola. Da iawn. Achos wnaethon ni'n wall sit, yn bwysig bod ni'n stretcho y quads a'r hip flexors i'wch ben nhw. Os gallwn ni'n dala un cwrs, a just stretcho hwnna, to ni'n gweithio balance. Chi eisiau dala clust, neu braich mas, neu dala ffrind, neu wal, yna'n gret. Dim peth gyda cwrs arall. Good job yn enni un to yn enni y hips. As yn enni pwysio mlaen. Ni fwy'n teimlo stretch fan hyn just uwch ben y quads, oce? Okay? So this is a hip flexor stretch, os chi eisiau extra, rhowch eich llaw lan, a dylech chi rili really teimlo fe. Okay, so this is a really good stretch. if you've been sitting down behind a desk all day, your hip flexors become really tight. So mae'n bwysig i stretcho nhw mas, stretcho nhw sy'n reit mas, i wneud yn siŵr bod ni ddim yn mynd yn rili dim fyna, bod y muscle ddim yn mynd yn dim. Ok, good job, da iawn. So, diolch chi am watcho, cofiwch bod ni'n safio'r fideos, so maen nhw ar YouTube, Facebook, Microsoft Teams, so llwch chi mynd nôl a watcho nhw unrhyw bryd chi eisiau. Uh, bydd Steve fi'n credu ma fori di Gwener, a wedyn cofiwch dros gwyliau Pasg, pedwar sesiwn wythnos nesaf, A wedyn pedwar sesiwn yr ail wythnos, so byddwn ni'n cael bach o brêc rownd penwythnos y Pasg. So dim byd Dydd Gwener y Groglith, so no session on Good Friday or Easter Monday, but there'll be sessions every other day um, over the Easter holidays. Iawn, diolch chi am wylio, na fi weld chi uh, wythnos nesaf. Ta-da!